Kunyange hazvo chirevo chakazara chichiumbwa nesubject plus verb plus object, manga muchizviziva here kuti zvinogoneka kuumba chirevo chakazara pasina kushandiswa chiito? Hapana chinombonetsa pazvindori nekuti zvindori zvine zviwedzerwa zvina chete. Manga muchizviziva here kuti zvinogoneka kuumba chirevo chakazara pasina kushandiswa chiito? Izvi zvinobudirira kubudikidza nokushandisa mazwi ayo anomira sechiito. Mazwi iwaya ndiwo atinodana kuti zvindori. Tiri kuti zvindori ndiwo mazwi anomira sechiito kuumba chirevo chakazara pasina kushandiswa chiito. Ngatitarisei maumbirwo ezvindori. Tinoti chiwedzerwa chechindori plus dzitsi rechindori. Tine zviwedzerwa zvina chete zvezvindori. Zviwedzerwa izvi zvinoti, ndi, nenhoredzera dzake, nda, nde, na, ndo. tine chiwedzerwa i hachina nhoredzera tine chiwedzerwa ha nenhoredzerwa dzake he na ho. Chiwedzerwa chekupedzesera ihwidzazwi chinomiririrwa na ech. Ngatipei mienzaniso Tinoti ndini baba pano tinokwanisa kuti izai rehuku, tinogona zvakare kuti haano mazai. Tinogona kushandisa hwidzazwi toti each plus vaviri towana vaviri. Ngatitarisei chiwedzerwa chimwe nechimwe. Tida kuti titange kutarisa chiwedzerwa ndi.

Ndivamasango, Ndivatete kana kuti Ndivasaunyama. Takatarisa mupanda 2B, chiwedzerwa ndi chinoshanda nezvisazitasingwi zvose semuenzaniso ndi plus icho towana ndicho, ndi plus izvo towana ndizvo. Nd plus idzo towana ndidzo ngatitarisei chiwedzerwa nda. Chiwedzerwa nda chinobatanidzwa nemazita emupanda 2a ne 2b sokuti, ndambuya kana kuti ndavamoyo. Chiwedzerwanda chinobatanidzwa zvakare nezvisarudzi, zvinan'anuri nezviratidzi zvemupanda 2 nemupanda 6. Semuenzaniso, ndamamwe marudzi, ndavaye vadzidzi, ndaaya magaka. Ngatitarisei chiwedzerwa nde kana ndo. Chiwedzerwa nde kana ndo chinobatanidzwa nezvidudziramazita zvose sokuti, nderamai vari mumota umo, kududza chireva mwene, kana kuti, ndodzose here idzi, kureva chireva uwandu, kana kuti, ndeuyo mutema, kureva chiratidzi. tinogona kuti nderimwe racho kureva chinan'anuri. Ngatitarisei chiwedzerwa i. Chiwedzerwa i chinobatanidzwa nemazita nezvipauro zvemupanda 5, 9 ne10 sokuti, imombe, igaba, imbudzi, ibanga. Tinogona kubatanidza zvakare nezvipauro toti izhinji, ishoma kana kuti irefu. Ngatitarisei chiwedzerwa ha. Chiwedzerwa ha chine nhoredzera he na ho. Chiwedzerwa ichi chinoshanda nezviratidzi uye zvisarudzi zvinenge zviine dzitsi no sekuti havano, hechino, horuno kana kuti hapano. Ngatitarisei chiwedzerwa chehwidzazwi chinomiririrwa naH icho chinonzi paChirungu high tone. Uku ndiko kukwidza izwi paunenge uchitaura mashoko anenge asina chiwedzerwa chinenge chichioneka.

rikabatanidzwa nehwidzazwi tinoti chirema, rufu toti rufu, chana toti chana. Ngatitarisei zvipauro tinokwanisa kuti mutsvuku toti mutsvuku kana kuti turefu toti turefu. Ndechipi chiwedzerwa chechindori chawafarira mukati mechidzidzo chanhasi? Tumira mu comment section. Hama dzadiwa, kwanhasi ngatigumirei pano. Tisangane mukati mezvimwe zvikamu zvinotevera. Chisarai.